Islwyn. Panad Islwyn. Islwyn. Di sadwn yw i eddi yn fe? Ia. Pam? Islwyn be' sy? Ma' Meirion Hughes newydd adel ar ei rownd e, cyn bo unrhyw un arall wedi cyrradd. Tara! O, be' gythral wt ti feddwl ti'n neud hogyn, cyn wyth ar fora Sadwrn? Sori. Ti'm yn gall, chdi. Yli, jyst tuda'r papur newydd ma' ma' nei di. Di bod sy'n mi gael gweld awel. Nag di, dydy ddim, dim y dda. Mae di bod yn taflu fyny drwy nos. Degw. A chdi di peth dwytha mae eisiau weld. Ond beth sy'n... Iawn, diolch yn fawr, Wil. Ei, ei, ei, ei, fy sy'n bod ar bawb bore yma. Meira News yn cyrraedd cyn cwm Caer. Ti'n raso mewn a mas fel Hurricane Jane. Fy sy'n bod. Sori ar frys. Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod pam fi di slwyn. Dewch yma. Ha? Nia. Sgin ti rioed gwylio ddod o chwaer fach yr hen gyn? Na fo! Llythyr gin mam. Reit. Wel, Ie, oce. Fi ddim eisiau beic. Rhow'n fach leol sy fi ti, reit? Dis i do. Os mor beic yn ysgol yn iach iawn i fi, ta beth. A be wyddoch chi am dyfu gwsberis? Ffion, a ni weld bob beic, sli. Cyn gynted ag y bydd y mwnci diog hwnnw di codi o'i wely.

Ydych chi'n siŵr bod chi'm eisiau dim byd o gair, Lina? Fydd 'na pâr arall o ddwylo'n help. Bacon nwy, sausage, beans, pwdin gwaed, bara sain. One thrombo special. Digon gen ti, joiwch, cariad. Dwi'n cael mynd i gair i siopa. Hy, fan hyn dwi fel rhyw Cinderella. Come on, ie? Rhoi fel hyn, Ffion. Ta beic mae'n geffyl, de? Fe ffeindia i neud ta. saethio. Bob. Oerar. Sbïwch ma' angen dau deiar newydd. Ma'r chime ma' fatha cwmffon mochyn. Brêcs yn giami, bearings. Ddaru Dylan ddim ca'l golwg arno fe i chdi? Do ond... Isio second opinion odd yr hogan ynde? A rŵan mae'n dyfaru hynna i di ofyn mwn. Sori puto. Pan aeth deud i mi su' ma' dy fam, mynd i goltist ydi e? Dach chi wastad yn rhoi discount i mam anyway. Ti fel 'a yndo? Work of art, de? Yy, ia, ma' hwnna'n ocê, ddo. Ocê? Reit, awn ni ati ffio, dydi o jyst dim werth o. Mae hwn bach yn fach i chdi beth bynnag, do? A do? Ond dim dyna be' 'di'r pwynt, naci? Naci? Be' ta? Be' o'dd Bob yn 'i feddwl? A bod yn well i chdi wario ar rwbath a gneud i dyfu'n iawn ddo fo Ffion. Dim ar rwbath sy ry fach i chdi'n barod. Dwi'n iawn Bob? Hollol. 'Na fo. Hei, sbia be' sy tu nôl chdi boi. Elli minna fynd fyth. Ne fydd Lina druan ar ei glinia. Tara Bob. Tara Del. Diolch Mister Murphy. Wel, be ddi do ddisgwyl? Gret, fe cael dechrau felly. Da chi wedi bod yn smocio do? Fi? Paid a bod yn... Dim yn stupid chi. Reit, cinio? Ysu? Gofyn i Mrs Moog yn fanna. O, mam. Be? O, be mae hwn isio? Gweld psychiatrist os ti'n gofyn fi. Da chdi bod gweld awel yw? Do, mae'n sal. Di di gwybod. Sut mae hi? O, da ni newydd ddeud, mae sal. Da chi'n meddwl ni'n mynd i edrych amdani? Mae, mae chwdi ddigon yn barod. Meirion Hughes, caffi di hwn, dim Lonely Hearts Club. Helo? O. Oh. Mam. Ffôn. Helo? O, oh, hei, Aglen. O, oh, dwi'n i'n. Oedd hi'n iawn gynna. Bori? Ie, sa'r ddau wrth i bodda. Dy dad oedd na Ffion? Nes ti'n nabod i faes o? Be oedd o isio? Isio gwybod sa chi'ch dau yn licio mynd i'r lle bowlio deg na fory. Pam? Pam? Isio rhoi treat i chi mae mae'n siŵr. Be di mater efo chdi rwan, Ffion? Paid â gwneud hynna, dos am byd neu ngwylltio i fwy. Fedra i mynd fory? Gormod o waith cartra. Dwin ddim isio mynd chwaith. Iawn, reit. Wel geith un o'na chi'ch dau ffonio fo i ddeud hynny ta. Mmm, neis iawn. O lle ma dy leotard di, Lina? Sa'n gneud byd o les i chdi ddod fan'na â fi. O, Nia fach, dw i'n wan ar ôl windio'n watsh, heb sôn am neud aerobics, a beth bynnag. Dwi'm yn smocio, ac mae gen i gorff perffaith yn barod. Ww, miaw. Mae adar mawr gyda diwan fel eryr. Mae nhw angen lot o flu i edrych... Reit, fydd Mia ma toc. Lle mae Dylan? Chwarae efo'i gyfrifiadur. Di'r mil na lyncis di byth wedi treulio. O, be di mater efo chdi Ffion? Di rhy hen i rw hen lol wirion fel hyn sdi. O, ydw i. Chi sy'n mynnu'n rheini fel babi. O, be nes i rwan? Dwi'm yn licio i rywun gau drws yn yng ngwynab i. Pwy nath hynna? Chi de. Pan ddech chi ar y ffôn efo fo gyna. O ti'm yn fod i wrando ar sgyrsia pobl eryll. A dych chi eisiau mynd allan eto heno ma? Mae Dylan a fi fatha'r hogyn ar Home Alone. O gwranda. Pam na ddewch chi i draw i'r ganolfan hamdden wedyn? I be? Ga' rwbath i fita? Byrgyr, chips, coke. Os fy' gen ti le iddo fo de. Efo'r mil 'na bob dim. Wel, wela ni chi 'na ta be'? Oce ta. Reit. Iawn i ddreu. Be di'n mynd te? Allan de. Busnes. Busnes? Sened. Dim aftershave, Roger. Sdim menyw yn mynd i gael gwibdaith i'r nef yn ôl heno te. Sa'n byd gwaith na rhywun sydd ddim yn ges yn trio yrau bod yn un. Bydd y fam ni'n ôl o gair yn y funud, reit? So? Be' sw i'n neud? Dawnsio ar y can-can? Sdim byd gwath na rhywun sy ddim yn ges yn trio bod yn un. Di Roger ddim yn gall fo Karen.

O, croeso nôl. A faint tlotach ydw erbyn hyn te? Is Lynn wedi'r poster 'ma? O! Campoedd Meirionnews. Roedd ddawns yn yr ysgol. Ia, dwi'n gweld hynna. Dwi'n dallt Cymraeg. Liz, be ti'n neud? Ond i ni fe fawr o cwsmeriaid ni ddim yn actin. Polisi dwyieithog sydd gyda ni yn y siop maes llwyn. Cymraeg a Saesneg.